Mego aryem, mego aryem man dong idoko celeb wa bene i kinwa do ma aryem bene dong odoko celeb i kin celebrity me acholi aryem bene dong nyiye odonyo i list mego aryem dong tye celeb bene. En ki lakodi style-ni dong bene idoko celeb. Diki atyeko lok komi. Diki ceng abic tic peke boti. Gum maber in bene pe itiyo bwolo dano malo bwolo dano malo. Diki ceng abic abiketo teri Kwici kwici kwici kwici kwici an ko cana tye an wiya pe ya wi cagati awinyo doo inino ca ya ya wun imego wino kidi ya wulyero maa dika bilyero wu dika bilyeri aryem wun imego wino kidi dika bilyero wu wino kidi gum ber tye i Uganda kany make kwede yoo. Pe ayenyo ayenya calo pa ji ma nongo myero ayenygi ayenya i kin piny-nyi. Iwinyo kit ayenyo ayenya? Iwinyo kit iti i Uganda kany, pe abiyenyo ayenya. Iwinyo? Ee, medde ki baongo lok, pe abiyenyo ayenya, ibibino bota keni. Woo, wukwany pacipotego, ee, wutim, wubiringo ki i Uganda, wukwany pacipotego. Mego wino kidi ni aa i embaci. Aa i embassy mene? In itiyo i embassy kong kong in ingeyo in ingeyo procedure me wot woko in bene iwoto woko? In ingeyo procedure me wot woko? Atye i nyim embassy ee lok otim dong aa ka cobone atye i court lok otim Cïk! Pwoya mogo ma tye i wiwu. In bene ingeyo procedures ango ma kitiyo kwede i embassy i embassy wek ki geng ngat mo owot in ingeyo procedures ma kitiyo kwede mego Owino Okidi aryemgi aa otim aye oneko soka ee otim aye oneko soka man dong ya watye i politics man dong ya politics is dirty dong wan bene kong wapong tyenwa ni watye i politics. aryem nyo myero ipwoya marac keto in i ngeta oweko olu ki ngeyi keto in i ngeta manonok oweko olu ki ngeyi in wa watim aranyi me timo macalo lum macalo lakwena. watimo atima ranyi me timo macalo langol dog lutino pa dano ka dong tin ni in bene tye akoko ya hmm aparo latin ni maraco in bene iparo dano in aryem bene iparo dano in lanek dano bene iparo dano ya dote nino ca kimoro i kom luwodwu ca ni in omyero ibed i kine omyero ibed i kine iwaco ki dogi kit oneko kinek an atye ki rekodi weng A rik irek kodi weng, iwaco ki dogi kit oneko ki nek, kit ocelo ki ricac, ku kit otimo ki avok kwene, kit otimo ngo? Ento itye i kin dano kany ba, ngat a po iye wi pe. Ento man aye, Utim aye oneko soka, lupale bek, kono ngo? Yin abwolo ku? Aa kadi Kricito dano mo malik obwoyo dano dano malik obwoyo dano dong ibedo adog cupa wa lawo wa tyen wa diki.

Cit akonye wek iywe. Ka igako gi ce rii ma nongo konye niki bene idek cito ijingo en ni nongo gwomo dogi ooh ooh mego mego ilok lok mo matek mada an kwo macalo ngo lalwor odokke i mine lalwor odokke i mine lalwor odokke in in pe ilwor in pe ilwor adida ni in iwaco bota ni in pe ilwor Kdi Kricito in pe ilwor we. In pe ilwor. In ingeyo ngat ma in itye ka lok kwede-ni? Ingeyo nyo en ojinyo wange-ni? Ingeyo? En aye, en aye, en aye anyim orung eni. Ingeye maber. In pe ilwor we? En lalworo doki mere. Ka in pe ilwor, i apaka ca dano ocito i demonstration, in icito? In aye twon lalworo mo kadi atona mo ma moje dong peke, en aye in. Kadi atona ma bot ni ryok en aye in i duru wor i social media awene kong ma wan oneno in physically eh on the ground ka mo physically on the ground demonstrations obedo adi i Acholi eh wot me nino ca dano tye ka marching ma i nino ca ki weko oh kor ladit rwot gi dano gucito gugik pa bor ni in i oo iye lwagi dore ma yam odong oto gi oto. Mudong ato guoto luka makar ngo idi dange makar ki i Facebook makar ki i wacap makar ki i YouTube in aye twon lalworo mo namba wan ya lalworo doki i mine ka peya waneni ka peya waneni on the fore front i kine kare eni ka demonstration mo ocakke ka pe waneni iye. ka pe waneni iye, juk tic ki nyinge, lalworo dok imine. In itwon lalworo mo, ibedo wa bwe yal ei, iringo ngo ki i lobo Acoli? Iringo ngo? Ngo ma weko pe iye o i lobo Acoli-ni? Iringo aringa kwo. Twon lalworo mo gibango lok, ooh, cet akonye, lik obwoyi calo laput. Ibedo calo laput mo mere ma yang itiyo kwede kukwenea, en aye in, lik obwoyi. Twon larac mo bino ka bango dong ni mego aryem, mego aryem oloko lok mo maber, ee mego aryem i lub pa Labek kono itamo ni ipiyo anga i koma? An dong ngat mo kitwero piyone i koma? In ipiyo ngat mo i kom gin ma ngat mo bene pe dano bene ngeyo angeya ni wun lumiyo amiya wun aryem. In da bwolo ko, apora bot wumito ni wubed calo lutim, wubitun mogo. Acholi, lok doga eni ogwoki. Gin ma obineko lutino Acholi tyekogi oweng lutino Acholi ma gudonyo i social media eni ni giporo tim-mi. Wudonyo i YouTube ni wuporo tim, wudonyo i Facebook ni wuporo tim, wudonyo i Whatsapp groups ni wuporo tim, wudonyo i social media ni ka poro tim wek dano bene onen ni gin ma wutim timoni wun bene wutwero timone. Wubitum mogo. Wutim ngeyo pingo en edonyo i gini, dok wutim ngeyo pingo en ecako. Wun wutye ka poro mere gin wutim timo omyero wun bene wutim, gin wutim timo wun bene omyero wubitum. Aryem in komi lit, an ki in waboko lok mapol in komi lit. Ilero? Wini, mego Wini kome lit. Waboko lok mapol an ki Wini. Acoli ka iweko ngat moni kome lit, gin wigi ringo mere ci limme ken. Ci limme ken ku. Two mukene tye i lobo kany mapadi padi madwong. Aryem tye ki two cwiny. Two cwiny omyero pe okeci. Aryem tye ki. preca marac, preca omyero pe okeci, cwiny aryem bur tye iye, bur tye i cwiny aryem be pe mwonyo yat, dek mwonyo yat ba kun bur tye i cwinye. In wa in daktar ma kun gin tye ka camiwu ma waneno, gin icamiwu gung en. Gin obingayo wang daktar ba? Tekke imedde ki bedo i social media ka gamo lok ma pe megi, ibito mere atura. Twoni ni obimedde atura in gung ci kicako ya wutimo neko aryemo, wutimo neko coka, wutimo neko winio, wun wutye ka wot ki two i komwu, wutye ka bedo under pressure ki two i komwu, wubitum woko. Never blame anybody. Daktar waco ni ka in dong itye ki two mukene calo two cwiny ma pe dong mito daa, pe mito woo, pe mito ngo, myero ibed kede mot. Aryem in otyeno otyeno weng nongo two odeyi i ngom gung, an akwiya? Otyeno otyeno weng wangi kiboko aboka ki bongo nongo kiluto i pii malyet, otyeno otyeno weng myero kibok wangi aboka. Diki ceng abic abiyaro lok komi aryem, in wa cwari ma ijenye kede ni pe buto kwedi. In itye ki personal problems madwong ata imito ni ileng iwi dano. Cwari obuto kwedi last. Mwaka abic angec, mwaka abic program ma cwari okweyo obok ma omyero cwari otit ki Acholi. Cwari tye ki kok i komi, ineno bene nyim cwari okweyo obok five years ago gin ni dong pe ineno ma omyero wacak penye latin moni ma in itye kwede ni inongo ki bot nga pien nyim cwari okweyo wa con ka gwok latini ni tye mwaka dong abic oo.

Dika abiyaro lok komi maber ki tol tarawu ni in aye rwed. Pe wubwol ngat mo. Wun cwer i cwinywu aye. Personal problems en aye tye i cwinywu. Mego Winnie, yat bedo pong kavera. Yat pong kavera. Winnie tye ki two matino tino tino tino tino kono high blood pressure kono ngo, kono diabetes kono ngo. Two egi ni weng kiwai Winnie myero obed tamo. Winnie tye macalo latwo ma woko pe tye admitted aye.